Méch mer keng Suergen, ech fannen déi si lues a lues richteg a gutt opgestallt. Den Zoustand vun der Regierung, ech kann net soen, dee geet mech näischt un, mee dee kommentéieren ech net, well ech wëll mech do net an e Boxkampf mat deenen aloossen, déi do regéieren. Ass gutt, da ka mir kommen nach an der Suite e bëssen awer op dat eent an dat anert ze schwätzen. Ech mierken, Dir gesitt villes méi geloossen an à distance, wéi dat nach vläit viru Joren de Fall war. Fir der un éischter Front huet missten do fir Politiken astoen. An awer, a wéi engem Zoustand, mir hu virdrun an der Intro gesot, gesitt Der dann d'Land aktuell an Zäite vun där polypermanenter quasi Dauerkris? No Corona ass et riicht weidergaangen, wou d'Leit quasi vun de Repercussioune vun deene Krise vun enger an déi aner rëtschen. Mir hunn, wat selten gesot gëtt, eng relativ héich Aarbechtslosegkeet fir eis Verhältnisser. Dat war zwee Komma sieben, zwee Komma aacht Prozent an der Zäit. Elo si mer net méi déi mat där mannster Aarbechtslosegkeet an Europa, mee mir sinn esou op der Plaz fënnef oder sechs. Dat ass eppes, wat mer bis dohinner net kannt hunn. Inflatioun ass héich, mee ass awer net esou besuergniserreegend héich, dass ee misst méi Moossnamen huelen, déi méi wäit géife goen, wéi déi, déi decidéiert gi sinn. Dat sinn nämlech richteg Moossnamen zum Deel, obschonn et erstaunlech ass, dass een Deel vun enger Indextranche iwwert de Staatsbudget quasi finanzéiert gëtt an net méi iwwert d'Wirtschaft. Dat ass eng, hätt ech engem liberale Premierminister eigentlech ni zougetraut, mee ech halen dat awer fir richtig vue d'Gesamtsituatioun. Wa mer eis also op der internationaler Skala mat deenen anere Länner vergläichen, da sti mer net schlecht. Hunn ech Iech richteg verstanen, datt déi 500 Millioune respektiv 850 elo aus dem Staatsbeidel fléissen? Dat ass fir Iech zu dësem Moment déi richteg Decisioun gewiescht? Vue d'Circonstancen, wéi een op Lëtzebuergesch seet, vue den Zoustand vum Sozialdialog, vue déi deelweis Sprachlosegkeet, déi tëscht de Sozialpartner eng laang Zäit laang bestan huet, ass dat sécher déi richteg Moossnam, obschonn se net normal ass, mir schwammen net am Geld an elo bezilt de Staatsbudget e groussen Deel vun deem wat d'Betriber eigentlech misste bezuelen. Dat deet de Betriber gutt, ech kritiséieren dat net, mee ganz normal ass dat net. Hätt Richter méi eng sozial pondéréiert Léisung vläit gewënscht? Ech sinn ëmmer fir méi sozial cibléiert Moossnamen. Wéi ech se selwer geholl hunn, ass ëmmer gesot ginn, Se wieren net sozial cibléiert, se sinn et och elo net, mee et ass net fir d'éischt, datt ech mierken, datt dat, wat fréier gesot ginn ass géint csv, haut als Kritik déiselwecht trëfft, déi deemools déi Kritik gemaach hunn. D'accord, mir kommen herno nach eng Kéier op d'Tripartite an Index ze schwätzen, mee och bestëmmt puer Jonker, déi eis nolauschteren. Ech hoffen alt mol, vläit elo live oder am Podcast, ech zeechne fir si e klengen Topo. Dir sidd Member an der csv zënter 75, an där Zäit War d'CSV déi éischte Kéier an der Oppositioun? No de Walen 79 direkt no Ärem Studium sidd Der neie Fraktiounssekretär vun der csv gi. Vun 79 bis 2019, 40 Joer, war Der an der aktiver Politik, Staatssekretär, Minister, CSV-President, Staatsminister, dunn Oppositiounschef 2013, 2014 awer dunn EU-Kommissiounspresident. Här Juncker, wéi kritt een dat hin, wann ee 40 Joer op allen Niveauen a Fronten quasi muss muss kämpfen an duerno Näischt méi, quasi sou en Break aleeën. Muss een sech do net eng enorm Retenue op aleeën? Retenue muss ee sech op aleeën, mee vu Break mierken ech net sou ganz vill, well ech sinn de ganzen Dag beschäftegt, sinn zwee an der Woch zu Bréissel, wou ech och nach e Büro hunn, ech sinn an engem Büro an der Stad, ech gesi vill Leit, ech ënnerhale mech mat Lëtzebuerger, mat Auslänner iwwer Problemer vun der Welt. Also Meng Fra seet ëmmer, du bass elo an der Pensioun, gëff op, mee dat kann ech net. Et däerf een net, wann een ophält am aktive Liewen deelzehuelen, an e schwaarzt Lach falen. Dat huet verheerend Konsequenzen, an där verheerender Konsequenzen hunn ech bei mir bis elo nach net festgestallt. Ech kéint soen, Dir kommt jo aus engem schwaarze Lach. Jo, mee do war et gemittlech an ech wollt awer net an ee schwaarzt Lach falen, wat ech net kannt hätt. Wat sidd Der dann haut?
Sidd Der Lobbyist? Sidd Der Consultant? Wat giff Der Iech do bezeechnen zu Bréissel? Léiwe Mann,
ech hunn eng Regel agefouert zu Bréissel. Déi Regel war, nodeem Goldman Sachs, mam mengem Virgänger Barroso, hunn ech verfügt, dass de Kommissiounspresident déi éischt dräi Joer, wou en net méi Kommissiounspresident ass, kenger Tätigkeet an der Wirtschaft däerf nogoen. Zënter dem éischten Dezember kënnt ech dat maachen, mee ech maachen dat net, well do muss ee ganz gutt oppassen, a wat fir eng Welt ee sech erabeweegt, fir an der Bankewelt Funktiounen ze iwwerhuelen, dat ass net meng Saach, fir an der Wirtschaft grouss Téin ze späizen, ass och net meng Saach. Ech schreiwen e Buch, dat beschäftegt mech. Ech hale Konferenzen, dat beschäftegt mech. Ech ginn extrem vill interviewt an der an der auslännescher Press, dat beschäftegt mech. Ech sinn net an e schwaarzt Lach gefall, mee ech hu mech awer och net op Plaze beweegt, wou gi Fric verdéngen. Dat hunn ech Alen zu Lëtzebuerg iwwerlooss, déi dat däitlech besser kennen. Fréieren Lëtzebuerger Wirtschaftsministeren notamment. Wéi kommt Der dann direkt op deen? Op déi oder deen, jo. Op deen giff ech och kommen, wann ech giff nodenken, mee ech denken iwwer deen net no. Dat ass gutt, da komm mir denke lo mol iwwer anerer no. Gouft Dir da kontaktéiert, aktiv am Dezember, vum Claude Wiseler fir erëm aktiv heiheem Politik ze man? Vum Claude Wiseler, souwäit wéi ech mech erënneren, net, mee vun anere schonn. An ech hunn do meng Stëmm abruecht an dee Chouer vun all deene Stëmmen, déi deemools un d'Sange bruecht gi sinn. An ech si mat deem, wat do decidéiert ginn ass, honnert Prozent, wann net méi, zefridden. Maja, dat ass scho meng nächst Fro. Wéi ass déi Designatioun da vun Ärem laangjäregen Minister Luc Frieden als Spëtzekandidat ze gesinn? E Luc Frieden, dee viru fënnef Joer jo nach e Comeback ewer an d'Politik refuséiert hat. Ass dat elo déi lescht Trompkaart, Stibbi, wéi se soen am Kaartespill, fir der csv no? Iech, dass ech héieren, dass een Vum Luc Frieden seet wier e Stipp. Jo, e Sti, e Stippi, kee Stippchen, ne? Mee ass, ass dat do dann elo déi, deen Tromp, deen deen csv nach am Grapp hat? Mee de Luc Frieden ass och am Direktvergläich mat aneren bekannten an an net bekannte Spëtzekandidaten mat Ofstand deen, deen déi schwieregsten Erfahrung huet mussen duerchschreiden, notamment während der Finanzkris. wou zwou Lëtzebuerger Banken um Punkt waren, fir faillite ze goen, mat verheerende Konsequenzen fir d'Clienten, fir d'Spuerer a fir d'Land insgesamt. En ass een, well ech en oft bei mer hat, wann ech am Ausland war, deen zu Bréissel, notamment am Krees vun de Finanzministere, eng exzellent Reputatioun hat an huet. E war mat mer beim amerikanesche President, beim russesche President, bei franséische President, bei tutti quanti. En huet do ëmmer säi Mann gestallt. En ass 2013 oder 14 aus dem Parlament ausgescheet, fir sech an der Wirtschaft e bëssen ze betätegen. An ech halen dat eigentlech net fir een Nodeel, wéi ech dat oft liese muss, mee fir eng. De Beweis derfir, dass ee méi kann wéi nëmme Politik maachen, obschonn Politik anstänneg ze maachen och vill Wëssen an Erfahrung brauch. Am Ausland ass et gang und gäbe, dass d'Leit an d'Privatwirtschaft ginn an dann erëm zeréck an d'Politik kommen. Zum Beispill de Friedrich Merz an Däitschland ass esou ee Beispill. Doduerch, dass de Luc Frieden een Ausfluch gemaach huet, An Deeler vun der Lëtzebuerger Wirtschaft verfüügt en iwwer eng méi komplett Biographie wéi muenchen aneren. Dat heescht 2014, wann ee sou geet, dat ass keng Desertioun, well een net wëll op der haarder Oppositiounsbänk sëtze fir Eech? Jo, esou hat en dat ausgedréckt. En huet elo kierzlech gesot, dat wier keng glécklech Aart a Weis, fir säi Séilenzoustand vun deemools ze beschreiwen. Mee ech fannen et gutt, wann een een Ausfluch an d'Wirtschaft mécht. An da mat deenen Erfahrungen, ouni dass een alles iwwerhëlt, wat een do mat der Wirtschaft zesummen sech ausgeduecht huet, eng Saach, e Wiessel, een Zeréckkommen, e Fortgoen, wat am Liewe vun engem Mann Sënn mécht. Mee wann ee gewielt gëtt, dann huet een jo awer seng Chargen heiheem unzehuelen, oder net? Jo, wësst Der, bei der viller Zuel, bei der grousser Zuel vun Demissiounen, déi et am Regierungslager ginn huet iwwert déi lescht Joren, ass déi erotesch Relatioun vun de Mandaten net méi déi selwecht wéi fréier. An de Luc Frieden ass jo net desertéiert, en huet sech am Liewen anescht orientéiert, net definitiv, wéi mer haut wëssen. En huet sech ëmgesinn an Deeler vun der Lëtzebuerger Realitéit, déi e bis dohinner kannt huet, awer manner gutt kannt huet. Nö, nö, nö, do ass näischt ze soen an näischt ze meckeren. Dat heescht, net am Stach gelooss oder sech do net méi erëmfonnt als nëmmen op där bëlleger Oppositiounsroll? Och Oppositioun ass eng wichteg Funktioun an enger parlamentarescher Demokratie. Ech fannen, fir csv dauert se ze laang. Csv war 2013 déi stäerkste Partei, 2011 déi stäerkste Partei. Et ass net normal, datt déi Partei nach ëmmer op der Oppositiounsbänk sëtzt. Mee déi Oppositiounsbänken sinn och keng haart Bänken. Et huet een e Mandat vum Wieler, e Mandat vun de Leit. Et kann ee sech vill op eng villfälteg Aart a Weis abréngen an dat, wat politesch geschitt. Mee Regierung ass besser. Mee, Här Juncker, Dir sot, et ass net normal, et ass jo awer och net Gott gegeben, datt dee mat deene meeschte Sëtz eng Regierung ka forméieren, muss, kann, soll. Jo, ech ka mech doriwwer nëmme wonneren, well dat e puermol hannertenee geschitt ass. Mee et huet jo kee Wäert, fir ëmmer an deem kale Kaffi vu gëschter ze réieren, dat ee méi réiert, wat de manner gutt schmaacht. Mä normal ass et net, mä anormal ass et an deem Sënn och net, wann aner Parteien zesummen eng Majoritéit kënne bilden. Ass dat an eisem Regierungs a Parlamentssystem akzeptabel? Mä ech fannen, wann een eng Regierung mat zwou Parteie ka bilden, dat wier déi leschte Kéier an déi virleschte Kéier méiglech gewiescht, a wann een et mat enger Mauer konfrontéiert ass vun anere Parteien, déi net esou grouss Parteie si wéi déi csv, well déi sech wiere géint eng Regierungsbedeelegung vun der csv. Da soll een d'Wieler doriwwer urteele loossen. A wa se urteelen, soll een och dat maachen, wat de Wieler zum Ausdrock bréngt. Dat ass zweemol net geschitt. Si mer gespaant op dat Urteel an och eben vun de Leit iwwer de Personnage Frieden. Hien zielt zum, jo, Wirtschaftsfligel, extrem liberal. Dir sidd. Jo, so, da so, sot, sot mer et besser. De Luc Frieden ass, wat d'Wirtschaftspolitik ubelaangt, ee Mënsch, deen ze ponderéiere weess. Dat weess ech aus laangen Zesummenaarbechtsjoren an der Regierung, tëscht wirtschaftlechen Noutwendegkeeten a soziale Flichten, déi sech dem Gesetzesgeber an der Regierung Er ginn also fir de Luc Frieden als een exklusiv wirtschaftsliberalen Typ duerzestellen, dee Gas gëtt an dee sech aus dem Stëbs mécht, wann iergendwou ee soziale Fändelche wénkt, dat ass eng, dat ass emol keng Karikatur, dat ass eng falsch, dat ass eigentlech eng Ligen, Wann een de Personnage an senger Integralitéit kennt. Dat Bild, dat kënnt elo net eleng vu mir, dat huet de fréiere Parteipresident, de Marc Spautz, hei benotzt als Avion, Fliger, deen csv wier mat ee befligelen. An déi eng Säit wier vläit éischter Tendenz Friden an. Aner Personnagen, Rod Mosar zum Beispill, an op där anerer Säit, vläit éischter méi jonker, lasteg, Gewerkschaft sozial, kathoulesch Sozialléierfligel. Gesitt Der dat guer net méi? Nee, existéiert dee Fliger net. Ech sinn e Mann vun der kathoulescher Sozialléier. Dat huet näischt mat der vertikaler Glawensdimensioun ze dinn, mee mat der Analys vun der Gesellschaft, déi een à partir vun engem bestëmmte Moment muss maachen. Fréier, am Ufank vum zwanzegste Joerhonnert, war de Klassenkampf ugesot, dunn hunn déi Chrëschtlech-Sozial, LCGB, csv, deemols Rechtspartei, mee nom Krich LCGB an csv, sech derfir agesat, datt een eng Partnerschaft tëscht Kapital an Aarbecht muss hierstellen. An esou funktionéieren haut eigentlech all déi europäesch, an net nëmmen déi, Staaten. Mee de Luc Frieden ass kee Wirtschaftsfanatiker. Ech hunn mech ëmmer doranner gestéiert, wann een een sou definitiv an eng Schungkëscht stécht an mat engem décken Seel déi Këscht zoumécht, sou datt deen eigentlech bal net méi erauskënnt. De Problem ass, déi aner gesinn och net an déi Këscht. Ech hunn an dem Luc Frieden seng Këscht a ville Jore gesinn an déi Beschreiwung, datt de Luc Frieden De Géigendeel vu mir wier de Géigendeel vu sozial, politesch filenden an interesséierten, ass eng Duerstellung, déi ech net erlieft hu, well mir hu vill Projeten sozialer Natur zesumme gemaach, vill. Eltern, Congé parental ass jo keng Erfindung vun dëser Regierung.
Pax, dat hat mat Sozialpolitik wéineger ze di wéi mat richteger Anuerdnung vu Phänomener an der Gesellschaftspolitik. En huet den Homo-Mariage virbereet, en huet Gesetzer iwwer den Divorce virbereet, mee dat huet jo mat Sozialpolitik an deem klassesche Sënn näischt ze di. Mee ech ka mech net eng eenzeg Kéier drun erënneren, wou en an der Regierung oder als Minister Sozialprojete vun der Regierung blockéiert hätt oder verschleeft hätt. Net! Ee Beispill fält mer an. Mee eng am Réckbléck, Här Juncker, et gouf jo dacks gesot, dass dass dach de Kloren den natierlechen Dauphin vum Juncker, dee Friden. Firwat hutt Der em dann net éischter Plaz gemaach? Also lauschtert emol, ech war net an der Situatioun, dass ech misst ophalen. Ech sinn ëmmer. Eigentlech extrem gutt gewielt ginn, besser wéi jeemools een virdru, wann ech dat nach däerf soen. Och 2013 nach ëmmer? Jo, jo, jo, do war ech och nach voll am Saaft. Et war keng Ursaach, datt ech 2009 opgehal hat. Dat war dat beschte Resultat, wat csv zënner de 15 Jore gemaach huet. Mee ech war ëmmer, an hunn dat och gesot, souwuel parteiintern wéi och op anere Plazen an och a menger ëffentlecher Ausdrocksaart a Weis der Meenung, datt wann ech eng Kéier géif ophalen, dat wier jo 2018 spéitstens de Fall gewiescht, datt dann de Luc Frieden sollt mäin Nofollger als Staatsminister ginn. Et ass ee vun deenen, deen am beschten outilléiert ass, fir d'Regierung ze féieren. Dir fannt also net, datt et eng awer riicht an d'Gesitt ass fir déi, déi elo d'Pane misste klaken déi lescht zéng Joer, en Désaveu fir déi quasi? Wann een ee siche geet, wann een ee siche geet. Wéi siche geet? Et gëtt heiansdo och een, deen ausgesäit, wéi wann e siche gaang wier, mee deen sech eigentlech opgedrängt huet. Firwat gëtt do esou e Gedeessems drëm gemaach, datt elo déi, déi csv gefouert hätten, do net berücksichtegt gi wieren? Ass dat da bei den anere Parteien esou? Déi Spëtzekandidate vun den anere Parteien, déi ech respektéieren, hunn och e gewëssent Alter, si schonn eng gewëssen Zäit do. D'Buergermeeschtesch vun der Stad Lëtzebuerg, déi trëtt och nach eng Kéier un. Si huet Konkurrenz an eegene Reien. Jo, mä dat ass um Wieler fir dat ze entscheeden. An ech mengen, de Wieler entscheet dat esou, datt do keng Problemer entstinn. Mä dat ass awer net meng Suerg. Mä wann ee Spëtzekandidat gëtt. dann heescht dat net, dass déi aner näischt dachten. E Spëtzekandidat eleng, dee bréngt jo och näischt fäerdeg. E brauch jo een Entourage, dee mat decidéiert, mat denkt, mat handelt. Eng Ekipp, wou de Luc Frieden Chef dovun ass a wou aner dichteg Leit, du hutt der e puer genannt, ronderëm e sinn. Dat ass schonn eppes, wat mer gefält an esouguer ganz gutt gefält. Mee wann dat Experiment awer elo géif schif goen, mat him un der Spëtzt, an Dir géift wierklech zréckfalen op déi vläit 15 Sëtz an esou weider an Dir wiert nach eng Kéier écartéiert, da géif dat awer zu parteiinterne schwéiere Spannunge féieren, oder gesitt Der dat net esou? Jo, mä beim csv, wat ech net gleewen, giff op 15 Sëtz Zréckfalen ass esou staark wéi déi zwou aner Parteien, déi géint csv eng Regierung gebilt hunn. Dat wär awer net ze hoffen an Ären Aen? Dir. Ech denken och net, datt Der mer déi Gedanke wëllt méi frëndlech duerstellen, wéi ech en emfannen. Ech gesinn och net, datt csv géif op 15 Sëtz zréckfalen. Mee déi aner Partei leien an där Géigend, souguer drënner. Wat ass dann Är Erwaardung mam Luc Frieden un der Spëtzt? Meng Erwaardung ass, datt den csv zréck an d'Regierung féiert an datt en d'Regierung uféiert. An Ärem Wahlbezierk, dem Süden, hunn ech der héiere soen, csv wier am gaangen zréck zu enger reng Stater Bourgeoisie-Partei, wéi se an de fofzeger Jore war, ze ginn. Wat sot Der vun esou Aussoen? Déi kommen intern vun Iech, déi sinn net vu mir. Jo, ech weess net.
Sou, firwat déi zwee Presidenten, éischte Vizepresident kommen aus der Stad, kee méi aus dem Minett, ass an den CSV-Führungsgremien vertrueden an awer 8 vun 12 Buergermeeschtere sinn csv. Dat gëtt als net grad normal duergestallt. Also d'Partei-Interna ze interpretéieren, iwwerloossen ech net der Press. Well déi kennen sech an deem Gefillsliewe vun enger Partei net eré. Dofir hunn ech Iech elo hei gefrot. Ech wëll net interpretéieren, jo. Fir csv a Bezierker anzedeelen, eng grouss Vollekspartei nach ëmmer, ass schonn e bësse kuriéis, well dat wierkt sou just als Ganzt. An csv huet Flilleke, seet den Schwalbs, Marc, mäi Frënd, ech hunn dat ni esou ausgedréckt. Csv huet ënnerschiddlech verdeelten Equiliberen, déi matenee kënnen. Csv Equilibere konnten ëmmer mateneen. An dann, datt csv am Süden elo e Stéck vun der etabléierte Bourgeoisie giff ginn, dat halen ech awer fir en Trapewitz vun der Lëtzebuerger Geschicht. Och an de fofzeger Jore war dat net de Fall. 1959 ass de Spautze Jang Deputéierte ginn. 1959 ass de Jean Dupong, deen aus der Stad war, am Süden, gewielt ginn. Mir haten ëmmer Deputéierten, déi no bei de Leit waren, an de fofzeger a sechzeger Joren. An dat hat mer och déi leschte Joren. An, nö, nö, nö, fir do ze mengen, csv giff elo an der Bourgeoisie ënnergoen. Déi Gefor gesinn ech net. Ech gesinn se éischter bei anere Parteien. Jo, a wat fir een Terrain muss csv dann an Ären Aen vläit nach méi aktiv ginn a mat Propose komme fir reell och incontournabel ze sinn am Oktober? Majo, lauschtert mol.
Et gëtt ëmmer gesot am Lager vun de Regierungsparteien, de Wieler decidéiert. Dat ass jo erwisenermoossen net de Fall gewiescht. Csv soll sech ausriichten un deem, wat hir ADN ausmécht. Csv ass eng Partei, wou all Bevëlkerungsschichten vertruede sinn, eng Partei, déi ergo och alles opsaugt, ouni sech alles zu eegen ze maachen, wat an den eenzele Quartiere vun eiser Gesellschaft geduecht a gemaach gëtt. D'CSV ass eng Partei, déi ganz gutt op hir Wirtschafts a Finanzkompetenz muss uechten. Do hu mer en historesche Beleg derfir, dass mer dat kënnen, obschonn och do muenches schif gaangen ass. Dat maachen déi aner awer och gär, ne? Déi aktuell Koalitioun mécht dat sécher och gär, dat doten, a virop natierlech d'DP. Ech wëll just, dass se et beweise kënnen. Ech soen net, dass se et net däerfe maachen. D'sozial Kompetenz muss eng ausgeprägten Dimensioun vun csv-bedriwwener Zukunftsgestaltung sinn. D'Integratioun vun den Auslänner, doriwwer gëtt jo glungenerweis net méi vill geschwat, muss eng Suerg vun enger Partei sinn, déi en nationale Regierungsusproch erhieft. D'Europapolitik ass e wichtege Bausteen vun der Identitéit vun der csv. Dat muss gefestegt ginn, do däerf een net wackelen, och wann et heiansdo, Schwéier ass, also weltanschaulich betruecht an politesch zougespëtzt iwwerluecht, soll csv sou bleiwen wéi se ass, just nach besser maachen. Wat fir ee Wahlkampf gëtt dat do dann? Frieden versus bëtte Lenert an an Tanson, dat ass jo awer en Choix, kann ee soe, vu Politikgestaltung. K, Gesinn dat d'Leit och esou? Mengt Der éischter de paternalistesche Stil vun engem Luc Frieden versus eng méi oppen, liberal Approche oder Austeritéit versus Innovatiounskraaft? Also Dir hutt et haut mat de Kartonskëscht. Ech loossen Iech och gewäerden. Dat ass eng Iwwerschrëft, méi einfach ze fannen herno. Ech gewäerden domat, mee dat entsprécht net der Realitéit, wéi se ass, an och guer net der Realitéit, och net där, déi am gaang ass sech erëmzebilden, wéi ech se gesinn, Luc Frieden, ass net gläichzesetzen mat Austeritéit, mä mat finanzpoliteschem Seriö. Dat ass extrem wichteg. Mä, Här Juncker, Dir hutt e selwer zréckgepaff 2013 beim Budget 2013, dat wësst Der. Dir kënnt de Leit d'Geschicht och eng Kéier soen. Scheinbar wësst Dir et net méi richteg. Jo, 2012 fir 2013. Da sot mir emol, wéi Der dat gesitt. Majo, dass Dir nach eng Kéier dat de ganz Kopie en révision ginn hutt, Dir waart mat do derhannert, géif ech soen, respektiv Är Fraktiounspresidenten an déi vum Koalitionär LSAP, an dunn ass dat nach enk iwwerschafft ginn. Jo, an a wat fir eng Richtung ass et iwwerschafft ginn? Et ass iwwerschafft ginn, fir den Defizit méi kleng ze kréien. Et ass net iwwerschafft ginn, fir sozial Gewalttaten aus dem Budgetsprojet erauszehuelen, deen d'Regierung insgesamt verabschiedet hat, mä fir De Budget, och am Liicht vun deene leschten Zuelen vun dem zweete Hallschent vum Joer 2012, do si mer aus der Finanzkris erauskomm, et weess kee méi richteg wat Finanzkris ass, ass de Budget adaptéiert ginn an en ass net berengegt gi vun onsoziale Moossnamen, well där ware keng, wären der net vill. dran. An 2012, do ware mer nach ganz schlecht drun, dat weess haut eigentlech kee méi, pardon, eigentlech weess haut keen dat méi, well do hate mer et schwéier, déi Finanzkris 8, 9, 10, 11, 12, déi ech mam Luc Frieden hu mussen richteg arenken, notamment déi zwou Lëtzebuerger Banken, déi an Existenzgefor waren, zesummen iwwerens mat der Hëllef vum deemolege Wirtschaftsminister, dem Jeannot Krecké. Dat war eng schlëmm Kris, méi eng schlëmm Kris op Lëtzebuerg bezunn, wéi dat wat mer déi lescht Joren erlieft hunn, well déi Finanzkris an déi Bankekris mat op Lëtzebuerg zeréckgefouert huet vue de poids vun der Finanzplaz. Kee Land esou betraff wéi Lëtzebuerg. Wa mer d'Banque générale an d'BIL rutsche gelooss hätten, da géife mer haut nach dovun schwätzen. Dat ass ee grousse Verdingscht vun der Regierung vun deemools an notamment Vun dem deemolege Finanzminister. Och de Choix vun de Partner aus dem Katar. Majo, lauschtert emol, ech staunen. Déi Zäit hu vill Länner bis haut mam Katar Geschäfter gemaach. Dat waren ni meng Frënn. Ech hunn de Premier hei empfaangen, dat war ee Mann, dee mer sympathesch war. Ech hunn en zu Bréissel empfaangen als Kommissiounspresident. Ech hunn dëser Deeg zoufälleg, well ech ee Buch schreiwen, eng Kéier nogelies, wat ech mat deem Mann Geschwat hunn. Et war e Sträitgespréich iwwer Mënscherechter, iwwer d'Aart a Weis, wéi déi Aarbechter, déi do d'Installatioune fir d'Weltmeeschterschaft gebaut hunn, do behandelt gi sinn. Dat war also kee frëndschaftlecht Gespréich. Mee zënter datt de Luc Frieden net méi an der Regierung ass, reesen pausenlos Grand-Ducke, Grand-Duc héritier'en a Ministeren an de Katar, an d'Vereenegt Arabesch Emirater. Dat ass also gutt. A wann de Luc Frieden dat selwecht gemaach huet, mat deier Resultater, déi en opweise konnt, da wier dat schlecht gewiescht. Mir liewen dach an enger verréckter Welt. Verfollgen d'Leit net an d'Journalisten net, wou eis Ministeren, et gëtt der jo vill, et ass schwéier, fir se alleguer am Aen ze behalen, wou déi hireesen, op genau déi Plazen, wou de Luc Frieden och gereest ass. Ech war iwwerens ni Am Katar, ech war ni an de Vereenegten Arabeschen Emirater, dat ass net, sinn net déi Regimmer, déi mech unzéien, mee et muss een awer mat deene schaffen. Fir ze mengen, kënnt ee sech ofklemme vun deenen, dat geet net. Ech hunn den däitsche Wirtschaftsminister, dat ass ee gudde Kolleeg vu mer, den Här Habeck, gesinn, sech déif virum Emir vum Katar, Verneigen, dat huet den Här Frieden ni gemaach.
Deen och e konkrete But hat, wëll et ëm d'Energiekris zu deem Ament goung. Mir haten och konkret Butten. Absolut. Cargolux hätt ech och nach kinnten opzielen. D'Cargolux Bank, jo, zielt et op.
Ass jo verkaaft ginn vun dëser Regierung un d'Chinesen. Ënnert dëser Regierung un d'Chinesen. Sinn déi besser wéi d'Katar?
Sot der dann. Besser wéi Katar. Ech verschwoen Iech net. Nee, nee, elo loosst mech aus där do Këscht awer elo eraus. Du stiechs mech och hei dauernd an eng Këscht. Ech wiere mech e bëssen dodergéint. Nee, ech muss jo d'Këschten huelen, fir datt mer zu enger Diskussioun hei kommen. Dat ass kloer. Dat ass och gutt. Jemp. Wat ass da geschitt déi lescht zéng Joer an där Wirtschaftspolitik? Dir sot, ass dann haut anescht. Mir hu vun deene Poly-Krise geschwat. 2012 war eng ganz grav. Dir sot, Déi aktuell Bankekris, de Kris ass vläit net esou ze gesinn, géréiert oder kënnt, generéiert ni zu enger Finanzkris. Aktuell den Zoustand ass awer och en anere wéi e war deemools vum Land. Ma kuckt emol déi Kris, déi elo och um Radio an op anere Plazen, via Presseagencen deenen hir Aschätzungen virgedro ginn, als Banken a Finanzkris beschriwwe gëtt, ass net vergläichbar mat deem, wat mer 2008 weltwäit, startend an den USA a mat groussem Nidderschlag 2008 hei zu Lëtzebuerg, dat ass eng Kris gewiescht, déi, existenziell Stricher an der Beschreiwung a sech gedroen huet. Déi Bankeplaz zu Lëtzebuerg an iwwerhaapt d'Banke weltwäit sinn haut, och duerch déi Aarbechten, déi mer am Eurogrupp gemaach hunn, am Europäesche Conseil, an der Europäescher Kommissioun, wiesentlech besser opgestallt. Si si méi resistent wéi se dat virdrun waren. Déi si besser kapitaliséiert, wéi dat virdrun de Fall war. D'Leit hei am Land, dat soen ech als een, deen nach e bëssen eppes dovu kennt, brauche sech keng Suergen ze maachen ëm d'Erspuernisser, brauche sech keng Suergen ze maachen iwwert d'Existenzfäegkeet vun de Lëtzebuerger Banken, déi ganz gutt Gefouert sinn, et ass net de Moment fir a Panik auszebriechen. A wann een ze vill a Panik ausbrécht, dat maachen Eenzeler, och en Nobelpräisträger, déi méi dovu versti wéi ech, déi awer net alles richteg gesinn, dann entsteet eigentlech eng Stëmmung, wou ganz séier dat ka geschéien, wat gefaart gëtt, wann een dauernd dervu schwätzt, et ass Panik do, et geet de Banke schlecht, d'Erspuernisse an d'Einlagen sinn a Gefor, da rëscht dat heiansdo an eng Richtung, wou alles dat antrëtt, wat ee seet. Wishful thinking am schlechte Sënn an am ëmgedréinte Sënn vum Wuert. Dir sot also, mir si besser opgestallt wéi deemools? Och heiheem si mer besser opgestallt. Dat heescht, de Mérite also aus där doter Kris ass geléiert ginn, kann een dat esou soen? Jo, mee deemools hu mer Saache geléiert, déi een net hätt brauchen ze léieren, wann ee se net falsch gemaach hätt. Also ech war jo ni een Unhänger vun iwwerdriwwener Austeritéit, vun iwwerdriwwener Flexibiliséierung, vun iwwerdriwwener Liberaliséierung. Déi Zäit am Ufank vun den zweedausender Joren, och um Schluss vun den nonzeger Joren, war dat grousst Schlagwuert d'Privatiséierung, war dat grousst Schlagwuert d'Flexibiliséierung, war déi grouss Revendicatioun vu villen Deeler vun der Gesellschaft, d'Aarbechtsrecht muss gelabbert ginn. Dat hunn ech ni gemaach. Ech sinn och ni op Davos gefuer, versteet Der. Ech wollt net op deem Exercice, un deem Exercice deelhuelen, deen ech ëmmer de liberalen Almabtrieb genannt hunn. Ab oder auf, jo. Jo, auf war net vill, war vill ab. An eréischt déi lescht Joren huet sech och an deene verwinnten Davos-Kreeschter d'Meenung gemaach, datt déi kleng Leit net méi domm sinn wéi déi aner an datt se esou vill Respekt verdéngen wéi déi aner. Dat war virdrun net net de Fall. Also déi Politik hu mer ni matgemaach, mee dat war och net Är Fro. Är Fro war, Besteet d'Gefor fir D'Erspuernis a vun de Leit, déi besteet net, well aus der Kris déi richteg Léiere gezu ginn, well méi reglementéiert ginn ass. D'Staaten hunn d'Finanzplaze reglementéiert, wärend virdrun Davos, Jünger an aner Neoliberaler fonnt hunn, all Reegel wier bal ze vill. Et dierft een déi fräi Kräfte vun der Konkurrenz net lähmen, doduerch datt ee staatlech Agrëffer géif maachen, déi normativen Zouschnëtt haten, fir datt et alles méi geuerdent zougeet, wéi dat bei der leschter Finanzkris de Fall war. Ech kucken hei Uerdnung dran ze halen. Fënnef Minutten op hallwer, kuerz Paus an dann fuer mer virun.
Background am Gespréich. Um siwe Minutten op hallwer nach ëmmer mam Jean-Claude Juncker. Gudde Mëtteg, Här Juncker. Komm ech bréngen nach eng Këscht, ech hunn se awer am Lëtzebuerger Wort gelies. Heilsbrénger vun der csv wieren, de Luc Frieden, Heilsbrénger vun der csv. Dat ass der Tatsaach verschëlt, datt am Lëtzebuerger Wort nach vag Erënnerungen un hir kathoulesch Originne gëtt. Déi verschwannen lues a lues, wat och net onbedéngt nëmme negativ ass, mee e Mënsch ass ni en Heilsbrénger. De Luc Frieden ass keen Hellegen, en ass keen Heilsbringer, et ass jo kee Mä, d'CSV brauch kee Messias, mir haten een, ee geet duer, also net zu eiser Zäit, mee virun 2.000 Joer, d'Leit schwätzen ëmmer nach vun deem, net vu mir. Nö, nö, nö, Heilsbringer ass een Ausdrock, deen ech net, net goûtéiert hunn. Mee dat kléngt och, kléngt och e bëssi, wann de Choix quasi alternativlos gewiescht wier, esou ass déi awer och net, oder? An enger Demokratie huet een ëmmer. Alternative, mee déi Alternative musse se mam Wieler stëmmen iwwert ee stëmmen. An dat wäerte mer jo da gesinn, ob dat de Fall ass oder net. Wat sot Der dann zu den aneren Challengeren do, de weiblechen Rouden a Gréngen, der éischter Spëtzt Paulette Lenert a Sam Tanson? Ech hunn schonn hei op der Antenn eemol gesot, d'Sam Tanson wier eng gutt Ministesch. Dat ass se och. Ech hunn och Iwwer d'Aktiounen vum Pol hat d'Lenert eigentlech näischt Negatives bäizesteieren, obschonn ech gespaant sinn, wéi se sech zu Problemfelder äussert, déi ausserhalb vun der Gesondheetspolitik leiden. Politik ass jo méi breet wéi Gesondheetspolitik, wou och net alles richteg gemaach ginn ass. Do läit och mueneches am Uerge, mee ech wëll dat net zu engem Plädoyer géint d'Madame Lenert eruwuesse loossen. D'Sozialiste wësse scho, firwat dass se een neie Spëtzekandidat hunn oder eben déi fréier versot hunn, well do hat ni een eng Wal gewonn. Kéint csv da mat deenen aktuelle Parteien ouni Weideres, mengen ech, Dir hutt ëmmer gär vu Schnittmenge geschwat, ech hunn ëmmer esou un Tubak dunn geduet, dee beienee muss fannen, soss fëmmt een déi Zigarett relativ schlecht. Ass déi Schnittmenge ginn mat jiddwerengem? Jo, da muss een e bëssen ofwaarden. Gesitt Der, wat esou an de Wahlprogramme vun deenen zwou anere Parteien an och vun den dräi anere Parteien an och vun anere Parteien steet, ier ee kann ausloten, wou dann déi Schnëttmenge sinn, déi Intersektioune kënne leien, fir zukünfteg Politik ze gestalten. Et ass e bësse fréi fir déi Fro ze beäntwerten. D'Madame Closener sot, déi kennt Der jo, fréier Journalistin och notamment, elo awer grouss an der LSAP engagéiert, um 100,7 scho quasi eng Koalitiounsausso, si wéilt d'Koalitioun weiderféieren, also si, d'LSAP, dat ass jo da scho quasi sech géint csv positionéiert.
Ech hoffen, datt d'Leit dat alleguer matkritt hunn. Wann d'Leit dat alleguer matkritt hunn an déi richteg Schlussfolgerungen doraus zéien, heescht dat esou vill Stëmme fir csv méi. Dat heescht, Dir sot, dat sinn also Aussoen, déi Eech quasi déngen, méi déngen, wéi datt se engem anere giffe schueden?
Wann ee vu vir eran säi Wëllen, säin ongebremsten, net ze erklärende Wëllen erkenne léisst, csv net an der Regierung ze wëllen, egal wéi d'Wahlresultat ausgeet, an obschonn een dauernd seet, et géif op de Wieler ukommen, wat einfach net stëmmt, déi lescht zwou Kéieren, dann verréit dat awer, Eng mangelhaft Souveränitéit am Ëmgank mat der gréisster Partei vum Land a mat dem gréisste Wählerblock hei am Land. Well Dir sot, déi Regierunge si géint csv gemaach ginn. Dat waren Anti-CSV-Regierungen. Si sinn jiddefalls ouni csv gemaach ginn. Dat ass kloer. Si sinn net motivéiert ginn aus engem Ressentiment géint csv. Mee dat ass, wéi ech gesot hunn, kale Kaffi. Mee wann elo führend Personal, Personal, Personalitéiten vu Sozialisten soen, Mir maachen déi Regierung weider, mir wëlle se weider maachen, dat hunn ech ni gesot, ni! Ëmmer erëm probéiert d'Sozialisten an d'Regierung ze kréien, dat ass de groussen Ënnerscheed tëschent mir an all deenen, déi elo d'sozialistesch Partei uféieren. Da verréit déi Ausso, mir maache virun. eigentlech dat, wat se wëllt soen, nämlech, Mir wëllen d'CSV net, obschonns et ëmmer déi stärkste Partei ass. Komm, mir kommen eng Kéier op deen Tripartitsaccord, respektiv dat Soziaalt ze schwätzen. Sinn déi Packagen, déi do zesummegebaut goufen, fir Iech richtig? Dir hat jo scho virdrun ernimmt, a sech vum Bezuelen hier oder ween se herno muss droen, mee an der Gesamt, am Gesamte gi se fir Iech op? D'Tripartite mécht ni nëmmen dat Richtegt. D'Tripartite, an d'Regierung, déi do eng zentral Roll spillt, mécht dat, wat an deem gegebene Moment méiglech ass. A wann an deem gegebene Moment nëmmen eppes méiglech ass, wat net richteg ass, mee woumat jiddwereen averstanen ass, dann däerf en et maachen. Ech hunn zwou Tripartiten. Ënnerbrach, well mer net eens gi sinn, well dat, wat sech ugebahnt huet, net gutt gewiescht wier fir den Zoustand vum Land. Mee et ass dës Kéier gemaach ginn, wat geet. Net alles ass richteg, mee ech sinn awer och. fréiere Staatsminister genuch fir ze wëssen, wat d'Schwieregkeete vun der Regierung an esou engem Ëmfeld sinn. Dir mengt d'Tripartiten 2010 an 2012? Ech hunn do net an enger Këscht, mee am Tageblatt vum André Roeltgen gelies. Ass eng Këscht wéi déi aner. Jo, eng rout dann nach vläit an der Iwwerschrëft. Dir wiert esou massivst fir de gedeckelten Index gewiescht, datt Der domat quasi d'Gewerkschafte wollt ënner Drock setzen? Neen, neen, neen, d'Gewerkschaften hu mech ënner Drock gesat. well se Fuerderunge gestallt hunn, notamment am Beräich vun der Inflatiounsupassung vun de Léin a Gehälter, déi net an déi Landschaft deemools gepasst hunn. Ech hunn Iech eleng Iech gesot, Am Joer 2012 si mer aus enger déiwer, zu Lëtzebuerg nach méi spierbarer Kris erauskomm wéi virdrun. An da kann een net egal wat maachen. An ech war deemools der Meenung, a Krisenzäiten, net generell, soll een a Richtung vun engem gedeckelten Index goen. Dat trëfft net op d'Zoustëmmung haut och nach net, mee ech fannen et nach wie vor net normal, dass de Statsminister, net den Här Bettel an net ech, mee de Statsminister als solche mat senger Pai dräi, véier, fénnef Mol bei enger Indextranche méi kritt wéi een, deen de Mindestloun huet. Fannt Dir dat normal? Wat ass Sozialpolitik? Esou ee System einfach ouni Bedenken virunzeféieren auf alle Zeiten, ech schwätzen hei vun Deckelung a Krisenzäiten, oder wann ee méi Rücksicht hëlt op déi schwiereg Fro, dass Aarm a Räich sech net méi ausernee beweegen. An de leschten 10 Joer huet Aarm a Räich sech méi ausernee beweegt wéi an deene Joere virdrun. Ass dat schonn engem opgefall? Ech denke souguer ganz villen. Also déi, déi näischt hunn, deene fält et op. Déi, déi ze vill hunn, déi denken net driwwer no. Da verstinn ech Iech jo richteg, datt dee System, wéi mer e lo hunn, dat Onsoziaalt, respektiv d'Ongerechtegkeeten nach weider méi grouss. Jo, dat ass eng Fro, déi een och esou pauschal net ka beäntwerten. Et ass jiddwerfalls a Krisenzäiten net normal, datt déi, déi vill verdéngen, bei enger Indextranche wiesentlech méi kréien, wéi déi, déi näischt verdéngen. Ech soen net, datt dat Lohngefüge, wat duerch d'Indexéierung entsteet, falsch gewuess ass, mä a Krisenzäite muss ee vläit méi Nuancen deem System bäibréngen, wisou, mä dat wäert keng Partei virschloen. Ech mengen, och d'CSV Schléit dat net vir, well dat gëtt jo mat esou an esou enger Niwwelwand verstoppt, déi Fro vun der maximaler Indextranche, déi fréier och emol vu Gewerkschaften an de sechzeger Jore verlaangt ginn ass, datt ech net mengen, datt d'Parteie sech. Firwat ass dat politeschen Harakiri an deem Sënn? Ech mengen net, datt dat politeschen Harakiri wier. Si jo mam Messer am Bauch ëmmer nach gutt iwwer d'Distanz komm. Mee et passt einfach net an eng Zäit, wou eigentlech méi Rücksicht geholl gëtt op déi, déi Genuch an ze vill hu wéi op déi, déi net genuch an näischt hunn. Dat ass d'Fro vun eiser Zäit. An dofir geet déi Spléck tëscht Aarm a Räich, gëtt déi ëmmer méi breet. Ech soen och net, datt déi Indexéierung, wéi se elo gemaach ginn ass, onsozial wier. Nee, si ass sozial, mee de Staat bezilt dat. zu engem Deel grad d'Betriber missten bezuelen. Dat ass eng Ëmverlagerung vun de Käschte vum Kapital op d'Steieren. Dat ass net richteg an Ären Aen?
Ech hunn dat dës Kéier verstan, well d'Situatioun esou verfuer war. Et soll net zur Method ginn. Mee ech giff dat net eng gutt Method fannen, datt de Staatsbudget Deeler vun de Lounkäschte vum öffentlechen a vum private Secteur iwwerhëlt. D'Leit si frou domat, datt hinnen et erspuer bleift, datt se op ee Stéck Index musse verzichten, mee spektakulär bleift et. Wa mer scho vum Schaffe schwätzen, et schingt jo och drop erauszelafen, dass an deem Wahlkampf iwwert d'Aarbechtszäitreduktioun, da geet vun Work-Life Balance an esou weider rieds, geschwat gëtt. Fir Iech eng Diskussioun, déi ëmmer kuerz optaucht an dann erëm an der Versenkung verschwënnt, esoubal d'Regierung steet? Enfin, on verra à l'autre aussi. Mat där Fro eng weider Verkierzung vun der Aarbechtszäit erbäizeféieren, waren d'Regierungen ëmmer konfrontéiert. An der Regierung CSV-LSAP hunn zwee prominent Deputéierte vun der LSAP Proposition de loi gemaach, fir d'Fënnef-an-drësseg Stonne-Woch, mengen ech, anzeféieren. Ech soen net, datt d'Aarbechtszäit op all Zäit agefruer misst ginn. Mee vue d'Situatioun, déi mer kennen, nämlech dass notamment eis mëttelstänneg Betriber, op de Mëttelstand kënnt et un an den nächste Joren, dofir ass et och net blöd, fir ee Spëtzenkandidat ze huelen, deen deen Deel vun der Wirtschaft intensiv. Ech schwätze vun de Betriber.
Mëttelstand bei mir, dat wat Heiansdo ass et esou, datt d'Leit Mëttelstand sinn, mengen Mëttelschicht. Genee. Dat sinn zwou verschidde Saachen. Mëttelstand sinn Handwierk, Commerce, PME. äh, PME, genau. Op déi kënnt et un. Déi fannen net genuch Leit. An d'Industrie fënn och net genuch Leit. A souguer d'Banke fannen net genuch Leit. Eng weider Aarbechtszäitverkierzung, jee nodeem wéi se ausgesäit, kann dat anescht sinn, mee eng einfach, zack, Aarbechtszäitverkierzung, bréngt et mat sech, dass mer méi Leit aus der Grenzregioun komme musse loossen, wou et och net méi genuch Leit gëtt, fir de Lëtzebuerger Aarbechtsmaart propper ze alimentéieren a féiert eigentlech zu engem Zoustand an eise Betriber, dee net gérabel ass fir déi kleng Patronen. Mir schwätzen ëmmer vun dem Patronat, muss een awer schéin ënnerscheeden tëscht grousse Kapitalgesellschaften, an deenen iwwerens kee Lëtzebuerger Kapital ass, et war och kee Lëtzebuerger Kapitalist bereet, d'Bill an d'Banque Générale ze retten, well den Här Frieden hat mat jiddwerengem geschwat vun deenen, déi Sue genuch gehat hätte fir dat ze maachen. Dir däerft net grouss Betriber mat friemem Kapital verwiesselen. mat Bäckereien, mat Metzlereien, mat Schousteren, mat, mat aneren. Dat sinn eis Betriber, fir déi mer mussen suergen. An do ass de Luc Frieden dee richtege Mann, gleeft mer dat. Ech gesinn, Dir maacht hei awer Publicitéit fir den Här Frieden. Ech schwätzen iwwer e gudde Frënd, vun deem ech ëmmer gemengt hunn, e soll mäin Nofollger ginn. Voilà, mä dann, déi Chance ass jo dann elo nach eng Kéier, nach eng Kéier ginn. Klimakris, gëtt dat e Sujet an där Campagne a wéi wichteg ass et, An mécht Eech d'Diskussioun lo, ob net awer dat Atomart an d'nukleär Energie eng Iwwerbréckungsenergie kënnt, gëtt Suergen? Ech ginn dovun aus, datt d'Klimapolitik an d'Kämpfe géint de Klimawiessel wichteg Wahlkampftheme sinn, wou dann d'Parteien och musse virstellen, wat fir Moossnamen datt se dann ergräifen. Dat sinn net nëmme Moossnamen, déi de Leit wäerte gefalen, mee ech sinn net an deene Programmaarbechte vu menger Partei, dran. Dofir weess ech net, wéi wäit dass déi Iwwerleeungen do ginn. Ech sinn awer net frou iwwert d'Décisioun vu menger Nofolgerin, fir d'atomar Nuklearenergie zu enger propperer Energiequell z'erklären. Ech schwätze vun der Madamm von der Leyen. Ech schwätze vun dem Ursula von der Leyen, mat deem ech e gutt, mat där ech e gutt Verhältnis hunn. Mee dat wäert mat mir net ginn. Dat kann een net e beemol, nodeem esou vill Katastrophe geschitt sinn, nodeem den Ensemble vun den Offallbeseitigungs-Problemer net geléist ass, wou Fukiyama a wou aner Incidenten an den Atomzentrale sinn, bis hin op Cattenom, wou Fissuren entstan sinn, déi awer net geféierlech schéngen ze sinn, dann e bemol aus heiterem Himmel soen, d'Nuklearenergie ass propper Energie. Ech soe jo net, dass et total verréckt ass, fir nach een Deel vun den Atomkraaftwierker. lafen ze loossen, mee dass elo zum Beispill am Frankräich X nei Atomzentrale gebaut ginn, dass déi meeschte Länner an der Europäescher Unioun, Finnland et cetera, d'Tschechei, massiv, wann net honnertprozenteg op d'Nuklearenergie setzen an dann och de Seege vu Bréissel kréien, dass se dat däerfe maachen, halen ech insgesamt, vue déi rezent Erfahrungen an der Wirtschaftsgeschicht an an der Ëmweltgeschicht, fir ee Schrëtt, deen net häerf dat deen net hätt dierfte gaang ginn. Dat heescht, Dir erwaart Iech och do awer eng kloer Positioun a sech am Programm vun der csv géint déi Atomenergie an d'Zréckgräifen drop? Also, et muss et net mengen, datt ech elo bei all Kapitel vun den CSV-Wahlprogramm do d'Stëmm erhiewen, mee ech sinn iwwerzeegt, datt datt csv bei hirer oflehnender Haltung zu der Nuklearenergie bleift. Sidd Dir nach a Gremien, déi mat um Wahlprogramm schreiwen oder ofstëmmen? Nee.
Wéilt Der och net zum Beispill bei de Finanzen oder? Ech hunn aner Saachen ze dinn, déi fir mech wichteg sinn a fir d'Partei net wichteg sinn. Ech schreiwen e Buch, net csv schreift e Buch. Ech maachen dat, wann ech gefrot ginn, wat ech denken, da soen ech meng Meenung, mee ech méche mech awer net wéi eng eng roseg Schwéiermamm an all Detail vun dem CSV-Wahlprogramm an. Dat froen ech de Schwéierpapp mol nach no der Logementsproblematik an Immobiliëpräisser, déi sech bannent de leschten 10 Joer, ech hunn déi Zomm 10 Joer elo net fir näischt geholl, quasi verduebelt hunn. Ass dat eng komplett Faillite vun der Politik oder awer nëmmen d'Resultat, Dir hutt et hei eng Kéier op der Antenne gesot an dëser Sendung, d'Resultat vu Promoteuren a Proprietären, déi den Hals net voll kréien? Jo, dat ass och esou. Dat ass awer net nëmmen Esou dass dat déi eenzeg Ursaach wier. Ech hu keng Këscht gemaach, ech hu just e Saz gemaach.
Do hutt Der scho genuch dran. Ech hunn eng Kéier an der Chamber gesot, dat gëtt mer ëmmer zum Virworf gemaach, vun alle Saachen, déi ech gemaach hätt, wier dee gréissten Echec eigentlech d'Logementspolitik. Ech hunn déi och ni selwer gemaach, ech hu se och ni zur Chefsaach erkläert, obschonn se Chefsaach misst sinn. Mee ech hu gesot, do si mer gescheitert an dat sinn och attackéiert ginn. Ech soen ëmmer ech, dat ass. eng Deformation professionnelle. Mir sinn dauernd dofir kritiséiert ginn. A wat stellen ech haut fest, Nodeem csv, déi Schold un allem war, déi de Logement bei der Däiwel goe gelooss huet, stellen ech no zéng Joer fest, dass näischt sech gebessert huet. Näischt! Also kënne se alleguer Och csv d'Saach nach besser maachen. Mee et ass keng einfach Problematik. Mee d'Politik.
Et ass net besser ginn.
D'Politik ka schonn agräifen. Et ass net besser ginn.
Do si mer eis awer eens, oder? Un der Politik anzegräifen. Majo, d'Politik gräift jo dauernd a, mee si mécht awer heiansdo dat Falscht, wéi déi lescht zwee, dräi Joer gewisen hunn. Wat ass da fir Iech dat konsequent Richtegt?
Dass een Egoismus, den Egoismus vum Terrain, gebremst kritt. Net jiddwereen, deen Terrainen huet, huet d'Recht, déi Terrainen zu engem exorbitante Präis ze verkafen. Ech weess, dass Leit soen, Mir halen dat fir eis Kanner. Dat mag jo sinn. Dofir brauch een awer keng 30, 40 Bauplazen. An dass een déi Bauplazen zu engem, wéi ech fannen, iwwerhéichte Präis, wann ech dat vergläiche mat Paräis a mat Bréissel a mat Berlin, ass et méi, d'Bauen ass méi deier zu Lëtzebuerg, also d'Bauplazen, wëll ech soen. Ass dach net normal. Do missten d'Leit sech da kënnen, wa se schonn d'Chance hunn, op ee séier oft geierfte Verméigen zeréckzegräifen, e bësse Verstand unhuelen, well net jiddwereen hält deen Tempo aus, wann e muss kafen. Jo, dat gesi mer jo och aktuell, a wéi enger Situatioun mer eebe just am Logement. Do ginn d'Zënsen an d'Lut, dat war jo ofzegesinn. Dofir ass och ëmmer virdrun, dofir drun ass ëmmer. Gewarnt ginn. Elo ass déi Situatioun do, datt vill Leit schonn hir Schold net méi richteg bedéngt kréien, datt se net méi genuch geléint kréien, fir wa se wëllen en Terrain oder een Haus kafen. Also musse mer eis als national Kollektivitéit do e bësse rappen a manner op de Profit aus sinn a méi Der sozialer Verantwortung vun deenen, déi eppes hunn, Rechnung droen. Also setzt Der awer beim Eenzelnen un, an net, Dir sot de Ministere, elo gitt Der näischt an d'Stammbuch souzesoen. Ech kann Iech eigentlech d'Logementspolitik vun dëser Regierung net richteg beschreiwen. Ech stelle just fest, si ass gescheitert.
Den Ament amgaange simultanzweis ass e Kongress, dat ass net Äre vun Ärer Partei, deen ass eréischt d'nächst Woch zu Ettelbréck, mee dee vu Fokus, Vum Fränk Engel, E gescheiterte Personnage an Ären Aen? Schued fir d'Partei? E ganz intelligente Mann, dee sech selwer am Wee steet. An deen awer kee Match mécht, andeems e lo eng eege Partei gegrënnt huet. Dat ass säi Choix. Also
jiddwereen huet emol Loscht eng eege Partei ze grënden. Et ass jo net ëmmer agreabel fir an enger Partei do matzeschwammen oder virzeschwammen oder hannendrun. ze schwammen an da seet ee sech heiansdo, lo maan ech mat e puer Kollegen eng nei Partei, mee wann een nodenkt weess ee jo, datt dat ee Wee ass deen néierens hiféiert a wéi och dee Fokuswee, obschonn do interessant Leit derbei sinn, néierens hiféiert an datt ass net meng Suerg, dat ass net meng Suerg. Mee hëlt et awer net iergendwou awer Stëmmen zwat der DP oder der csv of, mengt Der?
Fir de Fokus misst een dat jo hoffen, mee ech gleewen net, Dass de Fokus sech zu Recht do Hoffnunge mécht. Am Fokus ass och bal vill ze dacks, dat hu mer nach dës Woch héieren, den Haff, d'Maison du Grand-Duc. Wann Der esou Saache liest, mécht Iech dat quasi verdrësslech, dass do op der Place publique iwwer d'Grande-Duchesse geschwat gëtt an den Ëmgang mam Personal, amplaz dass e Staatsminister vläit méi misst duerchgräifen um Waringo-Rapport? Den Här Waringo, deen och schonn zu menger Zäit sech mam Haff beschäftegt huet, wann ech dat däerf esou soen, an de Staatsminister hu sech jo beméit, fir Net duerchzegräifen, dat ass een Ausdrock, deen net passt. Fir Reegelen opzestellen, un déi sech soll gehal ginn, ass eng richteg Demarche gewiescht. Mee ech halen et net fir gutt, datt dauernd iwwer de Grand-Duc als Staatschef despektierlech diskutéiert gëtt, och net iwwer d'Grande-Duchesse. Ech verdroen dat eigentlech net, datt ëmmer gesot gëtt, dem Grand-Duc seng Fra, wat soll dee Blödsinn. Ech hunn an der Belsch elo fënnef Joer laang gelieft, do huet ni ee gesot, dem Kinnigin seng Fra, ech si ganz gutt mat villen Hollänner, deen éischten Hollänner huet nach zu mir ze soen, dem Kinnek seng Fra, wat soll dee Blödsinn, dat ass d'Grande-Duchesse, Punkt, aus, zou. Mee wéi gesot, dat Diskutéieren op der Place publique, dat, dat schuet jo awer genee deem doten Haus, ne? Dat schuet der Monarchie. dee kann dat awer reparéieren. Et schued och deenen, déi déi Form vu Net-Respekt deem héchste Staatsorgan, nämlech dem Grand-Duc, entgéintbréngt. Dat hëlleft kengem. Déi Problemer solle geléist ginn, wann et se gëtt, ech mengen, et gëtt der puer. Déi Problemer sollen net weder vun der Regierung nach vun aneren un d'grouss Klack gehaang sinn. Jiddweree soll seng Aarbecht maachen. Et muss een net ëmmer d'Aarbecht maachen, esou datt jiddweree se gesäit, et soll ee se maachen, esou datt se eppes, ee Resultat bréngt. Et soll een a sengem eegene Stot kiere, sot Der souzesoen? Bon,
ech mengen net, datt dat och e glécklechen Ausdrock wier, fir ze soen, mir hätten elo mam grossherzogleche Stot eng grouss Ausernanersetzung, mä, Och an der Regierung ass déi lescht 10 Joer net alles richteg gelaf. Doriwwer gëtt och net vill geschwat am Beräich vun den eenzel Ministeren oder vun der Regierung als als Ganzes. D'Politik ass méi wéi sech mat deenen Epiphénomener ze beschäftegen. Ech hu mech jo ni ni iwwer dem Här Bëttel säi Plagiat geäussert. Ech froe mech da jo, wat se gemaach hätten, wann ech plagiéiert hätt. Mee dat ass net mäi Genre, Politik ze maachen. Hutt Dir plagiéiert? Nee, mee ech sinn oft plagiéiert ginn. Jo, mee an Ärer ganzer Carrière, souwuel zu Stroossbuerg wéi och dono? Also, lauschtert emol, oder Dir wësst dat och, Dir stellt hei Froen, vun deenen d'Äntwert kennt. Ech hunn all meng Riede selwer geschriwwen, souwuel déi heiheem wéi déi zu Bréissel. Dat sinn der an deenen. Iwwer 20 Joer a Spëtzefunktiounen, relativ vill, dofir weess ech och wat ech gesot hunn. Also Plagiats, voilà. Dir hutt och nach kee Commentaire zum Här Bettel sengem Plagiat gemaach. Ass dat onreedlech a sech, wann ee sou eppes mécht? Ech hunn e gutt Verhältnis mam Här Bettel, en huet och e gutt Verhältnis mat mir. Firwat soll ech mech doranner améschen? D'Leit hunn dat gesinn, hunn dat zur Kenntnis geholl, si zéien hir Konsequenzen draus oder och net. Mee ech hunn awer elo net meng Zäit wëlles der mat ze vertruedelen, fir hei um Radio den Här Bëttel duerch de Kaka ze zéien, mat Pifas iwwert en ze fueren, well well en en ofgeschriwwen huet. Mécht Iech net méi grouss op jiddwerfalls.
Nee, ech fannen, datt dat esou passt, weess jo jiddwereen. Wa mer bei esou, voilà, esou, esou Affären, Affäre Schach oder där, déi héich gespillt gi sinn, dann, wann ech dat do weiderféieren, hätt et jo eng Partei, eng grouss Partei, Vollekspartei aus der Mëtt, aus der Oppositioun eraus méi liicht bei de Wieler ze punkten, Fir déi, déi um Pouvoir sinn, oder? An där do Optik?
De Wahlkampf, esou wënschen ech mer dat jiddwerfalls, deen an d'Haus steet, dat soll jo en inhaltleche Wahlkampf sinn, dee vu Spëtzekandidaten, am Fall vun der csv vu mengem Frënd Luc Frieden, illustréiert gëtt an deem, wat e seet, an an deem, wat e mécht. Deen dréit sech jo net ëm déi Froen, déi mer elo, diskutéiert hunn. Dat soll een inhaltleche Wahlkampf mat Ideeën sinn, déi dem Land et erlaben, falls et sech richteg beweegt, an där richteger Richtung ënnerwee ze sinn. An dat muss ee rouege Gemitts ofwaarden. An der Politik ass iwwerhaapt d'Rou Net Zitterzappel oder wéi nennen se déi an Däitschland? Dat ass net de Wee. Et muss een seng Rou behalen. Et muss een an der Sprooch sech esou ausdrécken, dass d'Leit verstinn, wat ee seet. Dat setzt viraus, dass een et selwer versteet. Politik ass net Kanner ze këssen an op all Wisefest ënnerwee ze sinn. Politik ass knachenhaart Aarbecht an dorops sollen déi, déi d'Pretentioun un ee Land ze féieren, Wäert leeën. Politik ass kee Spill.
Politik ass kee Spill, mee et gëtt ze oft gespillt. Ech si lo zitert zappel wëll dass eng Auer ran ass, mir hunn nach Publicitéiten ze iwwersprangen. Här Juncker, villmools Merci fir dat doten. Politesch wäert Äert nächst Woch vläit zu Ettelbréck sinn, ech weess net, bei der csv. Do leeën ech grousse Wäert drop, dee Rendez-vous net ze verpassen. An hei hu mer dann eng Madamm sëtzen, déi ganz gäre wahrscheinlech drop verzicht, d'Lydie Polfer. D'Stater Beiermeeschtesch awer am Wahlkampf intern da schon souguer mam Corinne Cahen. Dat gëtt nach alles spannend, si mer gespaant op dat. Nach lescht Wuert vun Iech derzou? Ech, Teddy Polfer, war meng Ministesch, d'Madame Cahen net. Dat loosse mer elo mol esou stoen.
Iech e schéine Bretzelsonndeg a vergiesst se net.
Merci, dass Der hei waart.
Ah jo, dat muss ech nach maachen.